Барча мактаулар Аллаһка гына. Аннан башка табынырга лаек бер зат та юк. Бары тик Аңа гына сыенабыз һәм Аңа гына тәүбә кылабыз. Шәһадәт китерәм, Аллаһтан башка гыйбадәткә лаек бер зат та юк. Ул бердәнбер, һәм юк Аның тиңдәше. Һәм шәһадәт китерәм, Мөхәммәд, Аның колы һәм илчесе. Аллаһтан аңа бирелгән йомышны һәм бурычны ул үтәде, өммәтенә үгет-нәсыйхәт бирде һәм үлеме җиткәнчегә кадәр Аллаһ юлында хак көрәш белән көрәште. Һәм нинди генә хәерлек булса да, ул аны өммәтенә күрсәтте. Һәм нинди генә яманлык булса да, ул аңа, анардан өммәтен кисәтте. Аллаһның сәламе һәм салаваты аңа, аның гаиләсенә һәм барча сәхабәләргә булсын. Чынлыкта иң яхшы сүз, ул Аллаһ Китабы. Ә иң яхшы юл ул Мухаммад пәгамбәрнең салләллаһу алейһи вә сәлләм юлы. Иң начар гамәлләр, дингә кертелгән яңалыклар. Һәм һәрбер яңалык ул бидгать, һәм һәрбер бидгать ул адашу, һәм һәрбер адашу утка илтә. И иман китергән Аллаһ коллары! Раббыбыз көннәрне һәм төннәрне, төрле-төрле ел фасылларын бар кылган. Шушы вакытларда аның коллары төрле гыйбадәтләр белән аңа якынаялар. Һәрбер мөселман гомере буе Аллаһка гыйбадәт кылып, Аның боерыкларын үтәп яшәргә бурычлы. Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгалә әйтә, Вә'буд Раббәкә хәттә я'тиякәл якыйн, һәм Раббыңа гыйбадәт кыл, ди, хәтта мәгълүм булган көн килгәнче, ягъни үлем килгән чиңа хәтле. Әйе, кардәшләр. Һәрберебез даими рәвештә гыйбадәттә булырга тиеш. Әмма Аллаһ Тәгалә кайбер вакыт араларын, көннәр һәм айларны сайлап алган. Шул мизгелләрдә кылынган гыйбадәт бүтән вакытта кылынганнарга караганда Аллаһ өчен аерым сөекле, өстенрәк. Һәрбер мөселманга бу вакытларга аерым игътибар бирергә кирәк. Фарыз, сөннәт һәм әдәплелек кебек изге гамәлләр дәрәҗәләре буенча бер-берсеннән аерылсалар да, кайбер вакытта бер-берсеннән өстенрәк булалар. Күпме шундый гамәлләр, алардан башка гамәлләр өстенрәк булсалар да, билгеле бер вакыт, ягъни яисә урын сәбәпле, бүтәннәрдән өстенлек алалар.

Зулхиҗҗә аеның беренче ун көне, елның иң зур көннәре. Зулхиҗҗә аеның беренче ун көнен шулай аерым искә төшерүнең сәбәбе шунда ки, ул көннәрдә гыйбадәтне, намаз, ураза, садака һәм хаҗ кебек иң мөһим төрләре бергә җыелалар. Елның бүтән бер вакытта да бу гыйбадәтләр бөтенесе дә бергә җыелмый. Шулай ук бу ун көндә Аллаһны зикер итү һәм тәкбирләр әйтү каралган. Шулай ук корбан чалу һәм башка бик күп бүтән хәерле эшләр сөннәт булып тора. Аллаһ Тәгалә Зулхиҗҗә аеның беренче ун көнен үзенең антында да куллана. Ә Аллаһның анты бу көннәрнең зурлыгына һәм бик мөһим булуын күрсәтә. Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгалә Үзенең Китабында әйтә, Вәл-фәҗр, вә ләялин ашр, вәш-шәфъи вәл-вәтр, ди. Ягъни таң белән һәм ун төн белән ант итәм, ди Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгалә. Җыр һәм так белән ант итәм, ди. Ибн Аббас бу аятьләрне тәфсир кылып әйтә, Ун төн, ул Зул-Хиҗҗә аеның беренче ун көне, ди. Һәм җөп һәм таг сүзләренә кагылсак, шулай ук Ибн Аббас, радиаллаһу анһума, үзенең бер фикерендә әйтә, җөп, ул корбан чалу көне, ди. Әмма таг, гарәфә көне, ди. Хафиз Ибн Кәсир, тәфсир гыйлемендә бик зур галим булып саналучы, әйтә, бик күп хәдисләр, ди, Зулхиҗҗә аеның беренче ун көне елның бүтән көннәреннән яхшырак булуын күрсәтә, ди. Бу көннәр Рамазанның соңгы ун көннәрдән дә өстенрәк, ди. Ләкин Рамазанның соңгы ун төне елның калган төннәреннән яхшырак, ди. Чөнки алар эчендә мең айдан хәерлерәк булган Кадер кичәсе бар. Хөрмәтле дин кардәшләрем! Иң яхшы изге гамәлләр ул Зулхиҗҗә аеның ун көнендә кылынган гамәлләр. Зулхиҗҗә аеның бөтен ун көне дә мактаулы һәм хөрмәтле көне булып тора. Бу көннәрдә кылынган изге гамәлләрнең савабы икеләтә була. Бу көннәр дәвамында гыйбадәттә тырышлык күрсәтү бик тә мактаулы гамәл булып санала Аллаһ Субханәһү вә Тәгалә каршында. Зулхиҗҗә аеның ун көне башлангач, табигыйньләрнең берсе Сәгыйдь ибне Җөбәйр гыйбадәттә шундый зур тырышлык күрсәтә торган була, аның белән беркем дә тиңләшә алмый иде. Һәм Сәгыйдь ибне Җөбәйр үзе әйтә иде, Зулхиҗҗә аеның ун төне дәвамында утларыгызны сүндермәгез, ди. Ни өчен? Бу көннәрдә төнге намазлар укырга өнди торган була иде. Газиз дин кардәшләрем! Зулхиҗҗә аеның ун көне дәвамында Аллаһны зикер итү һәм бәйрәм тәкбирләрен әйтү сөннәт булып тора. Аллаһ Субханәһү вә Тәгалә Әл-Хаҗ сүрәсендә әйтә, Вә язкуру смаллаһи фи әйямин мәгълүмәт. Һәм билгеле көннәрдә Аллаһ исемен зикер итсеннәр өчен, ди. Һәм Ибн Аббас әйтә, Билгеле көннәр ул ул Зулхиҗҗә аеның беренче ун көне, ди. Ибн Умардан риваять ителә, Аллаһның илчесе салләллаһу алейһи вә сәлләм әйткән, Аллаһ өчен Зулхиҗҗә аеның ун көненнән дә өстенрәк көннәр юк, ди. Һәм ул көннәрдә кылынган гамәлләрдән дә өстенрәк бүтән гамәлләр юк, ди. Шуңа күрә бу көннәрдә Сүбхәналлаһ, Әлхәмдүлилләһ, Лә иләһә илляллаһ, Аллаһу әкбәр! дип күп әйтегез, ди Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм. Ибн Умар һәм Әбү Һурайра Зулхиҗҗәнең ун көнендә базарга чыгып тәкбир әйтәләр иде. Һәм башкалар да аларга кушылып тәкбир әйтә башлый торган була. Ә инде бәйрәм тәкбирләренең вакытына килгәндә, бәйрәм белән бәйләнгән тәкбирләр вакытына килгәндә, аларның вакыты Гарәфә көнендә иртәнге намазыннан соң башлана һәм өченче ат-Ташрик көненең икенде намазына хәтле дәвамлана. Һәм сәхабәләрнең бу хакта бүтән фикерләр әйтүләре булмады. Бәйрәм тәкбирләрне башлау вакыты белән аларны кайчан әйтсәң дә ярый. Күпләр уйлаганча, тәкбирләр әйтү фарыз намазлар белән генә бәйләнгән. Әмма ләкин имам әл-Бухари үзенең Сахихында әйтә, Ибн Умар, ди, Ат-Ташрик көннәрендә тәкбирне һәрбер намаздан соң да, йокы урынына ятканнан килеш тә, Үзенең чатырында, рус телендә әйткәндә, шатер, чатырында булган вакытында да, шулай ук җыелышларда да һәм каядыр җәяү барганда да гел тәкбирләр әйтә иде, ди. Тик бер фарыз намазлар белән генә бәйләмәде. Аллаһның илчесе, салләллаһу галәйһи вә сәлләм, сөннәте буенча тәкбирләрне бәйрам намазына барганда да әйтергә кирәк. Ибн Умар ураза гаете көнне дә

Бәйрәм тәкбирләренең төрләренә кагылсак, Пәйгамбәрнең салләллаһу галәйһи вә сәлләм үзеннән аларның төгәл формасы турында бернинди дә сахих хәдис юк. Ләкин тәкбир сүзләре сәхабәләрдән сахих рәвештә хәбәр ителә. Тәкбирнең бездә иң таралган формасы, Ул да булса инде Ибн Масгудтан китерелгән сүзләр. Аллаһу Әкбар, Аллаһу Әкбар, Лә иләһә илляллаһ, Аллаһу Әкбар, Аллаһу Әкбар, вә лилләһил хәмд дигән сүзләр. Ягъни Аллаһ бөек, Аллаһ бөек, Аллаһтан башка гыйбадәткә лаеклы бер зат та юк. Аллаһ бөек, Аллаһ бөек һәм бар мактаулар Аллаһка гына.

Ураза изге гамәлләрнең иң яхшысы булып тора. Абу Умама әл-Бәһили әйтә иде, Бервакыт мин Аллаһ илчесе янына бардым һәм әйттем, Йә, Расүл Аллаһ! Миңа җәннәткә кертүче берәр нәрсә боер әле, дидем. Һәм Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм әйтә, Сиңа ураза тотырга кирәк, ди. Чынлыкта аңа бер нәрсә дә тиң түгел. Шундый җавап китерә. Аннан соң мин аның янына тагын бер тапкыр килдем, ди. Һәм ул миңа яңадан, Сиңа ураза тотырга кирәк, диде. Шуңа күрә бу хәдистән без күрәбез, бу ун көндә, Зулхиҗҗәнең ун көннәрендә ураза гына түгел, Коръән уку, зикер итү һәм калган-калган гыйбадәт, гыйбадәтләр белән Аллаһ, Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә якынаярга

Аллаһ Тәгалә Гарәфә көне белән ант итә. Бу әлеге көннең зур дәрәҗәсен күрсәтә. Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә, Вәлъяумил мәүгуд вә шәһидин вә мәшһүд. Вәгъдә ителгән көн белән ант итәм, ди. Шәһидлек итүче көн һәм шәһидлек ителгән белән ант итәм, ди. Аллаһның илчесе, пәйгамбәребез салләллаһу алейһи вә сәлләм әйтә, Вәгъдә ителгән көн, ул да булса кыямәт көне. Шәһитлек ителгән көн ул Арафа көне, ягъни Зулхиҗҗә аеның тугызынчы көне. Ә шәһитлек итүче көн, җомга көне, диде. Зулхиҗҗә аеның беренче ун көне арасында ураза тоту өчен иң мактаулы көн, Гарәфә көне. Бу көндә ураза тотуның дәрәҗәсе зур һәм ул ике ел эчендә кылынган гөнаһларның кичерелүенә китерә. Әбү Катададан. Риваять кылына, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, Гарафа көнендә, ягъни Зулхиҗа аеның 9 көнендә ураза тоту узган һәм бу елны кылынган гөнаһлар гафу ителсен өчен хезмәт итеп тора ди. Һәм бу хәдистә Аллаһ Тәгаләнең үзенең колларына карата олы рәхмәтлеге һәм юмартлыгы күренә. Ул хаҗ кыла алмаганнарга зур әҗерләргә ирешү өчен җиңел мөмкинлек бирелүен күрсәтә. Шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләрем, бу бәрәкәтле көннәрдә, әлбәттә, җомга көннәрдә күп иттереп пәйгамбәребезгә салават кылыгыз. Ничек Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгалә Үзенең Китабында әйтә, Инналлаһа вә мәләикәтәһү йосаллүнә галән нәби, йә әйюһәлләзинә әмәну, саллү галәйһи вә сәллимү тәслимә.